אין א מסובבת, און דערנאך דארף קומען צו גיין א איד און א מענטש און דארף משלים זיין לסכין לעשות ווייל דאס ווארט האט דער אייבישטער לכתחילה אין אזא מין אופן באשאפן אז זאל נישט זיין לבטלה ארויסברענגען מן הכח אל הפועל איז אט דאס איז ובחרת בחיים

אט דאס איז איכות בשעת מען זעט אין דער וועלט כמדובר כמה פעמים אז אין דעם שאקלען גופא גייט עס אין אן אופן פון היפך פון להעלות, נאר אדרבה הילך ומתדרדר, ומצפון תיפסח הרעה וואס מען דארף זיך אנטלויפן קיין ביאורים בזה, האט דער אייבערשטער אויפגעשטעלט א מדינה אז זי זאל קענען דאס אפהאלטן, און אפהאלטן איז נאך נישט מספיק, כמדובר אז קרבן עוני איז נישט מספיק לידי עשירות, נאר זיין אין אזא מין אופן אז זאל נישט צולאזן קיין התפשטות, ואדרבה אז דארט זאל מען עכט אויפהערן טומלען במקומות ובמדינות אחרים, וואס דאס וועט אייך ברענגען אויף דארטן אריינברענגען צדק ויושר פאר די וואס געפינען זיך דארטן גופא, אז זיי זאלן גיין בשם אלוקו, און אידן בפרט זאלן קענען זיך פירן לויט אידישקייט ווי אידן דארפן זיך פירן, וואס דאס איז דאך זייער לעבן, היא חיינו ואורך ימינו, מיט כל הפרטים הכלולים בזה. וואס צוליב דערויף דארף מען האבן דעם קעמאן דבעי למעביד, ובהפרט ביי נגיס אט דער מדינה וואס דער אייבישטער האט איר אוועקגעשטעלט אין א מעמיד ומצב אז זי קען אפשטעלן די התפשטות פון כפירה פארבונדן מיט די התפשטות פון שלום בעולם וכיוצא בזה שלום אמיתי בעולם. וכיוצא בזה, און די התפשטות והוא העיקר, אז מענטשן און אידן במיוחד זאלן דינען דעם אייבערשטן מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף ובשלימותה, וואס דאס איז דאך פארבונדן דערמיט וואס זי נוצט אויס די מדינה כל האפשרי שלה וכל הכוחות אין אן אופן פון כמען בבואו למוות, אויף די אויף די נען ניט איינשליסן זיך און זאגן אני את נפשי הצלתי, וואס דאס איז עכט פארבונדן דערמיט וואס מען ניצט אויס די כוחות וואס מען האט במדינה בשלימותם, וואס בכלל איז זיך דאס א מדינה אשר לא תחסר כיל בה, ניט חס ושלום אויף אזויפיל ווי אין ארץ הקודש, וואס אויף דרוף איז אויך געזאגט געווארן דער פסוק, בשעת אבער רוב רוב פון אידן געפינען זיך במדינה אחת, איז אטא דעמאלט ווערט עס א מדינה, די דוגמא ווי עס איז געווען ווען אידן האבן זיך געפונען אין מצרים, ועל דרך זה בכל המדינה שלאחרי זה איז געווארן די מדינה פון רעדע בכל העולם כולו. משל בכל העולם כולו, בקיפא, ווען מען ניצט אויס די כוחות וואס מען האט אין דעם, בשעת אבער מען דארף אנקומען צו א צווייטע מדינה אדער צו צווייטע מדינות, ווען רעדט נאך אנקומען אין א דבר חשוב, איז אט אט דעמאלט נעמט עס צו פון דעם כח און פון די השפעה וואס די מדינה קען האבן, וואס דאס איז פארבונדן במיוחד נתיחת הקשר צו הרי החמה בתקופתו, וואס ווי מען זעט בפועל און מען האט עס ערשט געזען בשנים האחרונות וכמדובר כמה פעמים, אז מצד רוב האט דער חשך הגלות איז געווארן א חשך כפול ומכופל, באווייזט דער אייבערשטער לעניינים וואס בדרך שליפן איז ער וואס הראשונים כמלאכים איז געווען גענוג א מצות דאס באווייזן ברמז, איז בדרך סלע דארף מען דאס באווייזן אז מען זאל דאס זען בעיני בשר און דאס גופא בהדגשה רבה זעט מען בפועל אז בשעת די מדינה דארף אנקומען צו אויל וכיוצא בזה אָט דעמאָלט מוז זי פֿאָלגן אַנדערע און פֿאָלגן אין אַזענע ענינים, װאָס זײ זײַנען היפּוך הצדק והישר והטובֿ, ביז װאַנעט אױף אָנרירן נחלת עולם, װאָס איז געגעבן געװאָרן לעם עולם און געגעבן געװאָרן מיט אַ ברית עולם, ובדרך ממילא איז דאָס אױך עת מזיק דעם טובֿ. גשמי אפילו טוב חומרי פון דער מדינה עצמה, וואס ס'קען דאך נישט זיין, ביידע זאכן קען דאך נישט זיין, דער אייבערשטער האט איינגעשטעלט די וועלט אין אזא מין אופן, אויפן שש מאה שנה ווי ער זאגט אין זהר, איז אט דעמאלט איז געווארן א ריבוי חכמה בעולם. האט דאס איחוד געבראכט צו ריבוי איכות אין חכמות חיצונית להבדל, האט דאס געבראכט צו פארשידענע אנטוויקלונגען און אנטדעקונגען וואס זיי זיינען פארבונדן אז מען מוז האבן א זאך וואס דאס זאל לאזן ארבעטן די אנטדעקונגען מיט די אנטוויקלונגען ווי זיי דארפן ארבעטן, וואס דאס איז פארבונדן מיט א חמר גשמי, וואס דער חמר גשמי לכאורה געפינט זיך במדינות אחרות, איז זיך ביידע זאכן, וויבאלד אז די מדינה האט אט דעם תפקיד אויף ברענגען שלום אמיתי בעולם, און ניט אנרירען קיין צדק וישר, העכער דעם צדק אז נחלת עולם געהערט צום עם עולם דורך דעם ברית עולם פון אלוקי עולם מוז מען דאך זאגן אז דער מעמד ומצב פעלט דא די עשיית האדם, ווארום ס'קען ניט זיין אז א מדינה וואס דארף דאס טאן זאל זיין אן עבד און מוזן פאלגן אן עם שפל, דערפאר וואס דארטן בארצה געפינט זיך אט דער און דער ענין. זעט מען בעיני בשר, און מען דארף אויף דרוף ניט האבן קיין הוכחות אז ווען די מדינה וואלט ענטוויקלט אט די זעלבע עניינים וואס זי האט בארצו ובקרקעותו ובאדמתו, וואלטן שוין לאנג ניט געדארפט אנקומען צו מדינות אחרות. וכידוע ומבואר און מ'האט שוין געשריבן וועגן דעם און געטומלט וועגן דעם אז ווען מ'זאל פאראנדער'ארבעטן די מעגליכקייטן וואס איז דא אויף צו באקומען אויל אדער קול כלים וכיוצא בזה במדינה זו וואלטן שוין לאנג לאנג נישט געדארפט אנקומען צו מדינות אחרות ואדרבה זי האט עס אין אזא מין שפע אז מען זאל נאך קענען דערמיט משפיע זיין געבן צו אנדערע מדינות, פונקט ווי מען גיבט פון אנדערע עניינים איז מען א משפיע ניט כמקבל מיאוס אדער ניט חס ושלום מתוך צדקיך ועצם ידי, און כדי להרבות הכבוד המדומה. און די עניינים של מה בכך, נאר דאס איז מיוסד אז דאס איז געגעבן געווארן דורך דעם אייבערשטן בעד מעשה של מדינה זו, און געגעבן געווארן כדי די מדינה זו זאל קענען פארשפרייטן די ציוויים וואס שטייען בתורה, די שבע מצוות בני נח מיט אלע זייערע סעיפים וסניפים ופרטים בכל העולם כולו. און דא ווערט זיך אבער די שאלה ס'איז דאך מה שהיה היה, ביז וואנעט וועט מען אנטוויקלען די אלע עניינים פארבונדן במדינה זו, און צום אלעם מערסטן זיך געפינען דעם וועג אויף מבטל זיין דעם כח פון די מנגדים וואס געפינען זיך במדינה זו, ומסיבות שונות ומשונות

מיט עסקנים אנטוויקלען אין אן אופן אז מען זיצט בטל ווערן די הכנעה און די בקשות אויפן בעטן ביי אנדערע מדינות מען זאל דאס צושטעלן. דערמאנט ברכת הכנה נאכאמאל בהדגשה אז ס'איז דא אן אפענער וועג און א קלארער וועג. ס'איז דא דער ענין לפני זה וואס מען האט שוין אנגעהויבן טון, וואס דאס איז פארבונדן מיט טאטן וכיוצא בזה, וואס דאס אבער פארבונדן מיט פארשידענע סכנות וואס אין כאן המקום להאריך בזה, מיט נאך כמה עיכובים וכיוצא בזה, אנהייבנדיג פון דעם עיכוב פון די וואס זענען האבן א רווח פרטי אויף נישט צולאזן אז די מדינה זאל זיין זעלבסשטענדיג בכל הענינים אנהייבנדיג פון א ענין עיקרי וואס דאס איז א דבר הכרחי כדי מען זאל קענען אנגיין מיט די בתי חרושת ובתי מלאכה וכיוצא בזה שבמדינה זו עצמה. איז אבער דא דער ענין פון חמה בתקופתו, וואס דאס וואס מ'האט שוין אנגעהויבן בכמה מדינות, אויכעט במדינה זו, אין אן אופן פון קטן שבקטנים, אין אן אופן פון זעיר אנפין לגמרי, אויסנוצן די אין נסתר מחמתו, די חמה, די היץ, די ווארימקייט פון דער זון, אויסנוצן דאס אז דאס זאל ווערן א טרייבקראפט אז דאס זאל צושטעלן די די ענערגיע די מעריץ וואס מען דארף האבן אויף אנפירן מיט עניינים של בתי חרושת וכיוצא בזה. וואס דאס האט אט די מדינה אין דרום המדינה בשפי גודל ביי ס דער חמאסה פון דער פון דעם שמש די היץ פון דער זון, און ס'איז אינגאנצן דבר הכי קל אז מען זאל קענען ברענגען וואס איז דארט באשאפן ווערן דורך די חמה פון דעם שמש, דורך דער היץ און די קרני החמה, אויף איבער ברענגען זיי בכל קצווי המדינה, און דאס איז א יוניאן וואס פארלאנגט א זמן הכי קצר בערך פון דעם זמן וואס מען דארף האבן אויף די אנדערע מקרים אויף האבנד מיט וואס צו באהיצן און באווארעמען וכו', און אויף דערויף וועט קאמען דאס דורכפירן, ווען דאס איז זיין געבויט אויף עזר השם ואמונה בהשם, וועט מען זיך ניט רעכענען מיט די בלבולים וואס וועלן קומען פון בני אדם וואס זיי האבן אפשר פערזענליכע רווחים אויף ניט צולאזן דאס, ובמשך זמן קצר לפי ירח וועט דאס באפרייען די גאנצע מדינה פון זיין משועבד צו די מלוכה'לעך וואס האבן דאס בארצם, און וואס מאיזה סיבה שתהיה האט מען דאס דארט פאנאנדערגארבעט אנשי מדינה זו עצמה, אין אן אופן אז דארט האט מען דאס ארויסגעבראכט מן הכח אל הפועל אדער דאס צושטעלן לכל העולם כולו, וואס לכאורה ווערט זיך א שאלה בשעת אידן קומען זיך צוזאמען, מען קומט זיך צוזאמען אין מקום תפילה אין א בית הכנסת שמגדלים בית תפילה א בית גדול של תפילה, מען קומט זיך צוזאמען אין א בית מדרש און לומדים ב ש יורה תורה אין אן אופן פון בית גדול שמגדלים בו תורה, ווער רעדט נאך אז דערצו פאראייניגן זיך עכט אטא די וואס הערן די רייד בכמה מקומות דורך די פארשידענע עניינים וואס מען האט איינגעשטעלט אז מען זאל דאס עכט הערן אין א מקום וואס ער איז רחוק בגשמיות אבער קרוב באמיתית ברוחניות וואס דאס אמיתית הענין פון א אידן נשמתם עיקר וגופם טפל וואס דאס ברענגט איכות אראפ בחלקי בעולם איכות על דרך זה איז לכאורה האט מען געדארפט רעדן מער ניט ווי דברי תורה דברי סברות ויראת שמים

אמת איז טאקע דאס איכער דערפאר וואס דער אייבישטער האט אזוי אנגעזאגט אין דעם זעלבן מתן תורה, וואס די השכלה לזה איז געווען יציאת מצרים בפסח, ויוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלקים על ההר הזה, וואס דעמאלט איז ערשט געקומען דער חיוב ווי דער רמב ם זאגט אז מען דארף זיך משתדל זיין אז זי האט משה רבינו באקומען, בציווי מפי הגבורה אויף איבערגעבן דערנאך צו קהילת יענקין אז יעדער מענטש זאל מקיים זיין דעם לא שבת יצרה, דעם ענין פון שבע מצוות בני נח וכל הסניפים שלהם. און דא רעדט מען לכאורה מיט א וועגן א ענין וואס דאס איז נישט שייכות דווקא צו אידן אלס אידן, מער נישט צו אידן אלס תושבי המדינה, אבער קאמאר לאיל והתפללה את שלום העיר וויבאלד אז מען געפינט זיך דא, ובעיקר ומיוסד ע ה המדובר לעיל, דאס איז נוגע אז אידן מאחורי מסך הפאזל הברזל זאלן קענען לערנען תורה מיט מער מנוחה ווי זיי האבן געלערנט ביז איצטער,

פון דערפון וואס מען וואס מען גיט געלט פאר ברענגען אויל וכיוצא בזה ממדינות אחרות, על כל פנים בחלק חשוב של של של זה. די טענה וואס וועט מען אויפטון דורך דערויף וואס צען אידן באפלאנען שבטלים מצרכי עצמם וועלן רעדן וועגן דערויף צווישן זיך, איז כמדובר כמה פעמים דער רמב ם האט אפגע'פסק'נט עטרת אמת פסק'נט האט אז א איד זאגט א דיבור אחד על פי התורה איז אותו דעמאלט ער חייב ליראות עצמו וכל העולם כולו עצמו שקול וכל העולם כולו שקול און דער דיבור אחד קען איבערוועגן עצמי וכל העולם לכף זכות און ברענגען ישועה והצלה, און ווי מען האט עס געזען איחוד בתפארת אז א דיבור וואס מען האט גערעדט ביחיד דערנאך האט מען דאס גערעדט ברבים, דערנאך האט מען זיך משתדל געווען אז זאל אנקומען צו א חוג רחב יסוד, ביז אין עיר הבירה איז טאר מען זיך ניט מייאש זיין כמדובר, מען האט געזען בפועל אז דאס האט א השפעה, און א השפעה נאך בעזר השם נאך מערער וויפיל מען שטעלט זיך פאר, וכמדובר אז דאס איז דאס איז טובת המדינה עצמה, ניט א זאך וואס מען בעט א טובה פאר א צווייטן,

מען באגרייפט ניט און מען וויל ניט מודה זיין צו דעם אייבערשטן אז דער אייבערשטער האט באשאנקען די מדינה אויכעט מיט מקורות אויף מערץ און אויף ענערזשי מיט אלע מער לשונות ווי דאס ווערט אנגערופן, אנהייבנדיק פון דעם כח החמה און ווי מען האט ערשט געזאגט ביי ברכת החמה אז אין נסתר מחמתיהם. אז ס'איז ניטא קיין איין און איינציגער ווינקל אין וועלט וואס איז אויסבאהאלטן פון דער ווארימקייט פון דער זון, אין דער רוב גוף איז אבער עכי דא דרגות, אז ס'איז דא אזוינע ערטער וואס פון דארטן איז נעסער וואס דאס איז גענוג פאר זיי, פאר דעם ארט, קען דאס עכי ד אראפגעבראכט ווערן אין דעם שטח וואס ארום דעם ארט, ביז אראפגעבראכט ווערן בכל המדינה כולה, ביז ארויסגעבראכט ווערן מן הכח אל הפועל אין אן אופן פון די והסר, אויף משפיע זיין עכט אויף אנדערע מדינות, און אט דעמאלט אז ס'ווערט דער חירות פון אט דעם שעבוד. טוט מען מיט א תוקף גדול יעשה, און מען דארף גארניט אנקומען צו תוקף דער עצם מציאות אליין אז דאס וועט באוואוסט ווערן, וועט זיך שיין מבטל זיין דעם לחץ, וויבאלד אז ס'איז ניטא מיט וואס צו מאיים זיין, און מען האט געזען אז מען האט זיך ניט גערעכנט מיט די וואס ווילן דאס ניט צולאזן, און מען טוט דאס מצד דעם ציווי השם אויף אויסנוצן די כוחות וואס דער אייבערשטער גיט במילואם, על דע הלכות כמה וכמה די כוחות וואס דער אייבערשטער גיט א מדינה, א מלכות חסד אז זי זאל דאס אויסנוצן לטובת הפרט ולטובת הרבים ולטובת המדינה כולה ולטובת כל העולם כולו. א טוב אמיתי, ווארום דאס איז טוב לשמים וטוב לבריות, איז א זיכערע זאך אז דאס וועט פועל זיין פעולותיו, אנהייבנדיק צעד אחר צעד לאט לאט הגרשנו, און ויהי רצון אז דער לאט זאל זיין בזריזות, אין אן אופן פון אחישנה ובקרב מאן מען זאל זיך במדינא איבערשטעלן לחיל ר אויף דאס וואס מיט ארויס נעמען פון חמה בתקופתו אין דרום המדינה און מיט עס ברענגען בכל המדינה כולה און דערנאך וועט מען עכט פארנאנדער ארבעטן כל שאר העניינים

און דורך דערויף אז בשלימה לכם שלום וועט צוקו וועט צוקומען אין דעם לכם שלום נאך זייענדיג אין די לעצטע טעג אין גלות אז ס'וועט זיין ולכל בני ישראל היה ער במשמעותו און מ'שטייט שוין אין די לעצטע טעג פון גלות אין אן אופן פון ביאת דרומא וואס דאס איז מען זיך צוגעגרייט אז גלייך ווי נגאלין מיד רגע כממרא האט מען שוין די יד דרומא אין דער הייך און ווי רשי טייטשט דאס אויף מיט א גבורה מיט אלע לשונות וואס רשי ברענגט און ווי נאר משיח באווייזט זיך איז בנערינו ובזקנינו ובבנינו ובבנותינו וכספם וזהבם איתם, גייט מען מיט אים צוזאמען בגאולה האמיתית והשלימה, אין ארץ אשר תמיד עין השם אלקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה שלימות אין זמן אן שינויים תמיד עין השם אלקיך בה, און מען גייט אהין צו מיט שלימות העם, ווארום מען נעמט מיט שלימות התורה, און מען געפינט דארטן שלימות הארץ, און מען ברענגט די גאולה האמיתית והשלימה במהרה בימינו ממש לחיים.